Mae gemau Cwm Lamnad yn rhywbeth enfawr. Mae mor agos at fy galon. O fi wedi ennill fy medal aur cyntaf yn Llundain a sa'i wedi colli unrhyw beth ond am y gemau Cwm Lamnad 2014 lan yn Glasgow ble o'n i wedi dod yn ail. O'n i ddim yn just dod nôl, o'n i wedi colli i dîn o Lloegr hefyd, felly oedd hwnna'n really wedi brifo fi. Ond fi wedi fod yn aros wyth mlynedd am y siawns yma. Fi wedi rhoi popeth mewn ers Tokyo achos fi wedi fod yn taflu'r siop proffesiynol am y, am y wyth mlynedd diwethaf a oedd rhaid i fi aros, gorffen, wneud y swydd allan yn Tokyo, wedyn rhaid i mi gallu pigo lan y disgyn nawr, canolbwyntio ar y gemau cymamlad. Felly, fi wedi fod yn just ymarfer bita cysgu, ymarfer bita cysgu. Mae popeth wedi fod ar y disgyn yma, achos o'n i ddim yn gael blwyddyn. Um, ond mae pethau wedi dod nôl at y gilydd, a dod nôl â medal air yna. Hwna'n uh, yr unig beth, yr unig nod arall i wneud. Yr un sydd eisiau yn y cabinet. Ie, yeah, yr un, yr un sy'n mynd i fod y fwyaf yeah. i fi hefyd werth. Dweud y gwir, achos chi ddim yn cael llawer o siawns cystadlu am Cymru. Fi'n pob amser mynd i cystadlu am Prydain yn y Gemau Ewropeaidd neu Pencampwriaeth y Byd neu Gemau Paralympiaidd, ni ddim yn cael siawns, dim ond y Gemau Planwlad. A achos mae'r Gemau Planwlad yn tyfu efo campau anabledd a ddim analedd yn dod at ei gilydd, um, does dim pob amser siawns i pob camp fod yn y Gemau. Felly, pan o'n i wedi colli yn Glasgow, o'n i'n meddwl, oh, Ydw i'n mynd i gael siawns i wneud hyn eto? A pan o'n i 'di ffeindio mas, ie, yym, o'n i'n gwybod, reit, yr unig un.
Fi moyn gofyn i ti am yr elfen ymarferol o gyrraedd le ti nawr, achos yn y bôn, ti 'di gorfod ail-ddarganfod y ddisgen, ti 'di gorfod newid y siâp hefyd, i radde. Ie, ie.
So, ar ôl, ar ôl gorffen yn yr, y, y shot, o'n i'n gwybod, reit, os fi, eisiau fod y gorau phosib, a sa i eisiau teimlo fel o'n i'n teimlo nôl yn 2014 yn y Gemau Clwm Wlad Glasgow, fi'n mynd i wneud popeth dan haul i wneud yn siŵr bod pan fi'n sefyll mas 'na efo Cymru ar, ar, fy, ar, fy, ar, fy, ar fy chest, fi'n gwybod fi wedi wneud popeth a fi'n y gorau phosib. Um, a hwnna'n yr unig, yr unig peth fi'n gallu wneud, i fod fy gorau phosib, a fi'n gwybod nawr, fi wedi gwneud popeth, fi mewn siâp, fi wedi colli tua 12 kilo achos o'n i eisiau gwneud siŵr bod fi'n pwerus a symud y dros y cylch, a fi'n gwybod fi wedi rhoi popeth mewn i hyn, a beth bynnag sydd yn digwydd, fi'n barod i tyfu bell, ond i dweud y gwir, ie, fi'n jyst aros. jyst aros i mynd mas 'na achos does dim byd yn curo cystadlu yn y pencampwriaethau enfawr yma unffordd. Dyna, mae wedi bod yn fraint cael gwylio ti heddi, a cael bod ma i weld fel i ti yn ysbrydoli bobl eraill. Fi'n gobeithio bod ti'n sylweddoli ni. Diolch yn fawr, ond na, sa i ddim achos, achos i fi, fi'n caru fy swydd, fi'n caru dod yma, a os mae Pobl yn troi lan a nhw'n jyst rhoi y gorau phosib. A fi'n caru hynna, achos fi wedi bod yn wneud hyn am oesoedd nawr, a fi wedi bod yn astudio'r camp am shwt gymaint o amser. Fi'n gwybod fi'n gallu bod yn gwell bob tro. A os mae pawb yn, sydd yn dod lan fan hyn efo'r fel un attitude, fi'n caru hwnna. Felly, os fi'n gallu rhoi nôl, neu ysbrydoli, neu helpu nhw mas, ma' hwnna ddim... Dim problem i fi. Fi eisiau neud yn siŵr pan fi'n gorffen bod y medalau aur yn dod nôl i Cymru pob tro.